Käbäşdim ben. Hawa amjan geliň näme almaly? Nämeler bar? Bizde kofeleň islendik görnüşi, mahita, limonad, milkşeýk hemme zat bar. Milkşeýk näme?
Kokteýle otursana. Kapuçino içýäs ikimizem. Bolly, isleseňiz alkydem içip bilýäňiz, içinde-de oturyp içip bilýäňiz. Oturýas.
Bolly baryberiň onda içilen. Ýör.
Ezizim, ýadyňa düşýärmi, biz okuwçy wagtlyk okuwyň ýanyna şunýa kofe alyp, meň yzymdan gak gaýtýardyň sapakdan soň. Kän ylgaýardyň-a yzymdan nomurymy aljak bolup, ýadyňdamy şol? Hawa, olam. Men ýalňyşan günden hijem ýatdan çykaramok-a.

Ha, gel goňşy, gel, gir. Ha, gowlukmy goňşy?
Ay gelsem goňşy. On yıllap goňşy bolup yaşap dört. Göwnüňi degmejek bolup çydadym bolýan bara. Bolmaday. Pristyaž, özüň hem giç gelýäň işden. E gel köwşüňi çykarýaňmy näme göp, göp. Ýaňy bir ýassyga goýýan bolýan kerpiç zyňlan ýaly ol.

Ýatyber goňşy ýatyber. Ýatyber ýat bagyşla goňşy. Suwuň gowsy aýyg öýüň görki aýal.

Geýip nirden bolsun aýagym. Öýdäki bile sögüşdim. Bir aýlabam gürleşmeli däl etdik. Begenme-ha, bir aýlap gürleşmeli däl eden bolsaň.
Şu gün iň soňky gününe-ha, şoňa gynanýan.
Ine şu gazony görýäňmi? Şuň gyralary durşuna nagyşly perilla bolmaly. Bellediňmi? Saňa diýýän, näme uklap dursuň, belle! Hawa, tutuş perilla. Ine şu balkony görýäňmi? Şoň gyralaram durşuna perilla bolmaly. Ine bu aşagam şeýle, durşuny nagşyja perilla etmeli. Belleýäňmi? Belle, näme bolýar saňa şu gün? Durşuna perilla bolmaly. He, gelbäý. Näme bolýar-aý saňa şu gün masgara bolduň-laý? Belle, Ine şu taýy hiç kimde ýok üýtgeşik warata bolmaly taýam kalitkasy bolmaly ussat polat şan onular şul kapaložny edip bermeliler klýanda belli. Täk ine bu laýanky balkonda bolmaly diýýän perýyllar seret nagşynyň owadanjadygyna. Bulam ine weranda üçin ýa daşky gapy üçin ine owadan dizaýn şu dizaýny gowja ünslerin ýaman owadan bolmaly. Buda ýaňky üýtgeşik bolmaly diýýän warata. Ýatda sakladyňmy? Näme bolýaraý saňa şol ýöri uklap otyrsyň näme bolýa. Eý başyk bilemok şu günler bir stresdemini men nämemi. Stresde?
Stresde bolsaň bara menden saňa maslahat. Şu kelläňdäki bar derdiňi aladaň işden öýe barýaňa bar aladalaň problemalaň gapyň daşynda goý. Abasyk men haçana çenli aýalymy podýezde saklaýyn?
Potdüş, kärdeş, men bara öz teatrymyň kollektiwinden soradym. Bagt diýmek näme diýip, indi siziň pikiriňizi biljek. Bagt diýmek näme potdüş? Ýöne çalt aýt. Eý, bagt diýmek. Bagt bolma. Bagt diýmek bagt galaýma. Şeýlemi?
Indi Myratjan, Aýtda bagt diýmek näme bir sözde çalt aýtýan. Bagt diýmek saglyk diýmek ýaşaýyş uzak ömür. Hawa menem şeý hili şeýle. Muradyň sözi saglyk saglyk diýmek de. Janyň sag bolsa bagt şo. Çagajyklaň şadyýanlygy saglygy. Waý.
Ýakyn adamlaň ýanyňda bolup Hawa. bagtyýar parahat ýurtda ýaşaýan adam bagtly adam. Şeýle. Amangül.

Bagt diýýän, bagt. Bagt diýmek bar-a, bagt diýmek maşgala. Esasy şol saglyk bilen, şu maşgalaň bilen agzybirje otursaň, çagajyklaryň arasynda iň uly bagt, döwlet şol. Ýurt, parahat ýurtda, onnoň ýaňky öýüňe gelende bir maşgalaň, çagajyklaryň, agtyklaryň bilen otursaň, Gülşatjan, iň uly bagt şol. Sag bol halypa, sag bol. Ine, çaý.

Gowumy dos? Gowy däl.
Näme boldy?
Ýüz manadymy gaçyrdym. Aý dos, pul üçin-ä aglalarmy-ow? Be, al, ýüz manat. Dostuň arasynda-da puluň gürrüňi bolarmy-ow? Dost dünýä nirde gereg-ä? Ho-ow, indi näme boldy-ow? Aý, ýaňky ýüz manatymy gaçyrmadyk bolsam, iki ýüz manatym boljakdy-da-ow. Aý, seň aýalyň-eý, meň aýalym şuny ýaly gowy zatda bir iş ýok. Bolmasa wara şoňa pul ýetişdiriblemok men hiç. Indi birinji gün ýüz manat sorady menden. A nätdi?
Ikinji gün iki ýüz manat sorady. Düýn dört ýüz manat sorady. Bu gün ýedi ýüz manat sorady-ow. Men hiç indi aňym çydanok, ow kellem çydanok. Eý, ynyn aýdym dost.
E, onça pula näme alýar aýalyň? Aý, men näbileýin, men pul beremok aňa.
Hä, etmeli işiň-ä gördüň. Indi sen bizden näçeräk aýlyk hantama? Aý on müň manat bolarlaý. On müň manat?
Nä samsyk mol sen? A oň üçin okman samsyk bolmaly.
Ýapýan, açýan. Tirkiş.
Aýgül. Özüň baýby.
Hawa gowy ýa-da.
Gowy dag däl-ow.
Iki ýyl mundanöň menden müň manat karz alyň getirjekligiňde habaram etmediňlaý. O ataňda miras öýi galypdyr, baýlyk galypdyr. Dogrymy? Hawa dogry.
Şu atamdan galan daça bar-a şu wagt seks ýyl warataşyp goýdurupdyr. Naw, munýajak terasajyk gurnaýyn diýen. A utana howada diýýäňlaý. O Berdä bergiň aldyň indi habar hatyr ýok senem menden başga öňki ýaşa gaýdan ýeriňde mazyňça zadada bergiň bar eken nä bereňok. How men berjek how ýörite gaçyp ýörün how men olardan how. Häzir bar-a, öý, bersem tirkişem baýa üýtgäpdir-eý zat gürrüň eseri gowy däl-a.
Goňşy, Ow, barmy-da? bar ol, gel.
Maňa lampa gerekdi. Lampa? Hum, bular näme?
Ine şular Scott lampa, Wellmax-yň. Gowy, näçe gerek? Iki sany gerek. Ana, iki sany, al indi şuny.
Boldy, sag bol. Wiý, goňşy, Ow. seň arada sygyryň ýaranok, meňem sygrym ýaranok şu günler. Näme berdiň-eý şonda? Duz berdim.
Duz berdiň ha?
Bolýan sag bol. Bolýar. Hassa selam. Bor oň şeýde.
Gyýw, goňşy, Näme? o ne arada sygrym ýaramadyk wagt duz berdim diýýä. Awa duz berdim-de. Menem düýn duz berdim öl-ä sygrym. A meňkem şondan soň öldi-de.
Şu zatlar dagy bara erkek etmezmi gy? Hä? Iliň erkegi edýär-ä. Bizde men edýän şu zatlary.

Wah, bu meni goýjak däl-le, ýene gelýär-de. Eje, pul gerek däl, gidäýin-le magazina. Näme, mugt berýärlermi? Wah, bu çagadan ýandym-da men, ýene alyp gelýär-de, ýazdyrandyr ine görseň şu. Eje, ýazdyramok, arçalaryň bäşisini gapagyny berýäň, bir kola mugt berýärler. Wah-eý, öňräkden aýtmaly-la, kelläm ursun, bir giden gapak zyňypdyryn men. Indi ýygnaryn men.
Aw! Gowumy? Geldiňmi?
Awa, seret, saňa soda getirdim, roýa diýip. Ýa iş döwdüler, bulaň sodasy. Hü. Awa.
Olar meni yz berişdi. Daýy diýe diýe. Kirle diňe şuňa ýuwarsyň. Uf, kakasy, ýöne eşikler ýu, posuda ýu, men ýadadym-a. Menem bir daşaryk çykyp, daşaryny göresim gelýär, aýlanasym gelýär. Men saňa durmuşa çykanymda sen meni içerik gidip göremok. Şeýlemi?
Hawa. Bolany sen derrew taýyn bol häzir, gidýäs.
Jana eýýämi, nirä? Hozir dökmen.